Mpanimfoɔ se nea ɔtwa sa no nnim sɛ n'akyi akyea. Ɛno nti na RBTV de dwumadie yi a yɛato ne din sɛ M'abrabɔ Akwantuo. Na me a medi dwumadie yi mu kyea me no, me din de Kofisɛt Kumseng. Na wɔn a wɔasɔ yɛn ase yɛ Max Media. Lady Rita Ministries na Miran Radio. Na ɛndɛ wɔ dwumadie yi so no, yɛwɔ Kronti Hemmaa of Apesikubi Traditional Area a yɛne no reba abɛtwetwe nkɔmmɔ. Na ɛnam ahendie ho nsɛm ne akungya ho nsɛm me mpɛ sɛ me twa dwan nti no, me pɛ sɛ me kɔ ne nkyɛn na ɔno ara bɔ ne din kyerɛ yɛn. Nana Hemaa, mema wakɔ ababa Albee TV. Yaa ɔba o. Nana na mɛpɛ sɛ wankasa wobɛbɔ wo din akyerɛ me ne m'atiefoɔ. Yoo meda ase ɛɛ ansa na mɛbɔ me din no meda mo nyinaa ase meda RBTV foɔ ase sɛ moama me akwanya sɛ ɛnɛ me ne mo mɛtwetwe nkɔmmɔ mepa mo kyɛw me din a yɛfrɛ me ɛyɛ Nana Ɔtwɛre Boafowaa. Kurontihema of Apisokubi Traditional Area, Oti Region. Nana Hemaa, pɛ sɛ mebisa wo, woabɔ Nkonya din akyerɛ he? Na wo din ankasa de sɛn? Ok.
Mepakyɛw, yɛfrɛ me, edin a me papa ne me maame de too me yɛ Stella Abena Boafoaa. Na mibenyin duru baabi no, na edin Sarah no, na ɛyɛ me dɛ. Enti mede Sarah no kaa ho. Enti akɔyɛ Sarah Stella boafoa. Yɛwoo me wɔ Apisoku bi. Me papa de Charles Ɔtwɛre Yaw Mensah ɛna me maame de Janet Afua Fusua. Wɔn nyinaa fi Apisoku bi. Na me papa na ɔyɛ tailor wɔ. Gyeasekan. Nti woduru Gyeasekan hɔ a, edin a wɔde frɛ no ara yɛ Papa Tailor. Ɛnna me maame nso, na ɔto burodo. Afei nso, na ɔyɛ seamstress a ɔwɔ n'apprenticefoɔ. Nti yɛyɛ, me papa ne me maame, yɛwɔ six, wɔwɔ six. Metɔ so third na mekɔ school wɔ Jaase kan LA demonstration ɛhɔ na me startee school ɛti me bɛduruu class four four or five mu hɔ na me maame fii mu ɛti me maame wuiɛ na yɛ ne yɛ papa na ɛte Jaase kan hɔ ɛti ɛduru mmerɛ bi no ɛna me wɔfa a yɛfrɛ no Ɔkyeame Asiedu, na ɔno nso na ɔyɛ tailor a na wɔfrɛ no Tailor Mamfo. Enti ɔba bɛka kyerɛɛ me papa sɛ ɔntumi nhwɛ sɛ barima no mma nkwadaa no nkutoo ntena. Enti no ɔbɛyii yɛn wɔ kyɛm mu de bi baa ne nkyɛn ma yɛbɛtenaa Apisokubi. Enti mebɛtenaa Apisokubi class six. Ɛhɔ na mebɛhyɛɛ sukuu no ase de kɔduruu Middle School Form Four a mede wiee ɛhɔ. Na me papa tɛm biara ɛyɛ a na ɔtu yɛ fo na ɔka kyerɛ me sɛ ɛyɛ a menhwɛ me kasa mu yie na memmɔ abrabɔ a ɛtene na memmu adeɛ. Me ho panyin a me respect no ɛfiri sɛ ebi a mennim baabi a daakye mɛkɔ akɔpie. Enti yɛ a na mefa me papa afutuo. Enti meyɛ nipa bi a meyɛ free paa, mepɛ agorɔ nso. Me bo ntaa nfu. Me me bo fu paa na me ti yɛ me ya, enti me bo nfu. Enti ɛwɔ mu ara na me wie classes na me kɔkɔɔ middle school. Na meyɛ obi a mepɛ. Sports na culture m'ani gye ho paa nti me kɔ middle school na me starte wɔ primary nti me de sports no kɔ middle school nti me duru middle school form two no yɛ de me yɛ assistant sports captain me kɔ LA middle B wɔ apisoku bi yɛ de me yɛ assistant sports captain wɔ form two nti me duru form three na yɛ de me yɛ sports captain. Enti ɛwɔ mu ara ne nyinaa still na meyɛ obi a m'ani gye culture ho. Enti meduru fam three na yɛde me yɛ sports captain no. Mede ɛno ara san kɔ fam four toaa sports captain no so. Enti na mesesa culture nom ne ade. Enti me wɔfa bi koraa too me din sɛ Awɛsi Hemaa. Yɛbɔ nnwom saa na m'ani agye na mesa. Enti no ɛwɔ mu ara na mede wiee sukuu no. Enti mewiee sukuu no, mebɛtenaa gya asekan, ne kyerɛ sɛ ɛhɔ na mereba abɛhyɛ me ankasa mereba abɛ struggle abɔ abɔ me bra. Enti me startee sɛ mekye kɔkɔɔ na menoa beans, na mekye kelewele na megu so na metɔn. Na me papa, ɛduru mmerɛ bi no ɔbɛyɛɛ transport agent wɔ gya asekan. Nti na ne shop baako na wɔde ayɛ office. Nti me nso mekye saa aduane kɔkɔɔ no na menoa mo na meyɛ sei. Ɛduru mmerɛ bi na mekɔ dan nkwanta. Mekɔfa sigaret nom ne chewing gum nom ne ade na mabɛhyɛ table dwa. Na kyerɛ sɛ merefoɔ so abrabɔ no. Me ankasa mastate rebɔ me bra ɛfiri sɛ mawie sukuu. Nti na ɛwɔ sɛ meyɛ biribi na ɛnyɛ ne nyinaa na wo papa bɛnya ama wo. Enti edidi mu ara na ɛkɔbae sɛ abrabɔ no de mia bepue Accra. Enti ɛwɔ mu ara na mikohyiaa me nso me ho kanni a ɛyɛ me kunu. Enti ɔbaeɛ bɛhuu abusua ma deɛ ɛwɔ sɛ ɔyɛ no ɔyɛeɛ. Enti me ne no woo mmaa four, mmarima mmienu, mmaa mmienu, deɛ yɛde bɔ abrabɔ no. Nti yɛbɔ abrabɔ no ara na yɛde hwɛ nkwadaa yi ara kɔsi sɛ nkwadaa no bɛpagya aduru mpɛnpɛnsoɔ bi. Nti no ɛwɔ mu ara na metee sɛ yɛse yɛde diberɛ bi ato hɔ ama me a ɛwɔ sɛ medi. In fact na mente aseɛ. Nti wɔn frɛɛ me tenaa ase ɛka kyerɛ me sɛ. adedie no atɔ me, nti na ɛwɔ sɛ medi. Na meka kyerɛɛ wɔn sɛ, O, me deɛ, mentumi o, mennim, mennim nea mɛyɛ, mennim nea mɛka, na ɛyɛ dɛn na madi adeɛ? Ɛnna wɔn se, O, ɛyɛ nokorɛ. Nti wɔn maa mete aseɛ sɛ, Sɛ woyɛ dehyeɛ a, na woyɛ dehyeɛ, na ansa na yɛde wo bɛdi adeɛ no, na woyɛ obi a woyɛ ɔdehyeɛ a w'abrabɔ nso tene. Ɛnyɛ sɛ ebia sɛ wofi adehyefie na sɛ w'abrabɔ nyɛ anaasɛ woyɛ obi a woyɛ basabasa anom ne ade a, na ɛwɔ sɛ yɛde wo di adeɛ. Daabi. Ɛwɔ sɛ abusua mu no, abusuafoɔ no, mpanimfoɔ no a ɛwɔ mu no, wɔbɛtena ase na wɔakɔmpɛɛ w'abrabɔ fiti w'ahyɛaseɛ abɛsi baabi a woaduru na wɔahwɛ sɛnea wote ansa na sɛ diberɛ no yɛde bɛma wo a, na yɛde ama wo. Nyɛ sɛ wɔn sɔre yɛ pɛ ne yɛde ama wo ahaa eti no wɔn nso tena ase ɛkɔɔ mu no na me na me sɛ fata sɛ yɛde me di adeɛ eti na ɛmaa ɛnɛ mo hu me sɛ me yɛ Kronti Hema of Apisogui.
Na ma me pɛ sɛ me bisa sɛ na wo maame firi mu no a wo ne ɔpapa pɛ na na ɛte no, na abrabɔ no te sɛn? Ná ɛda fam saa anaasɛ? Abrabɔ na ɛnna fam. Ná ɛyɛ den, efisɛ na yesua. Na yesusua. But efie no a na yɛte mu no, na maame no nso na ɔyɛ good. Na meyɛ nipa bi a meyɛ hustler. Me me relaxe ntwɛn obi. Ahaa. Enti no. Efi a yɛte mu wɔ Gyaase kan no, mewɔ hɔ a, mitumi kogyaw obi wɔ afuw mu. Mitumi kɔ obi nkyɛn na mise no, Maame, na nnɛ wonkɔ afuw mu? Ɔse, Kyena mɛkɔ. Ɛna mise no, Ɛnde me ne wo bɛkɔ. Na me ne nipa no kɔ. Yɛkɔ a, mekɔboa no na yɛdodɔ no nkɔ fie mu a. Nkɔ fie yɛ baabi a yedua mako, ntoosi ne nneɛma nneɛma no. Na makɔboa no na yɛakɔdodɔ. Enti meba a, Na onipa no atu bankye na ɔde ama me. Mekɔ obi nso so nkyɛn a, otumi ma me borɔdeɛ. Enti na meyɛ obi a me struggle, me menya nso so a mede ba fie. Enti me nuanom na wɔn ani gye me ho. Enti da a biribi nni fie no, na me bra baako yɛfrɛ no Kofi Safo. Na wɔbisa sɛ, Ei, Eno ɛnɛ ɛnɛ dɛn ne yɛbɛdi? Nnɛ deɛ wonkɔ. Na ayɛ te sɛ wɔn ani da me so sɛ me meyɛ obi a mefɔɔso me ho. Ɛhɛɛ, metumi kɔ na makɔgye biribi, mekɔ nso na menya a, mede ba fie na mede aba na yɛadi. Nti na abrabɔ no deɛ na ɛyɛ den ma yɛn pa ara wɔ Gyasekan hɔ, na ɛnyɛ easy. Nkwadaa nsia a. No mother ne yɛ ne yɛ papa na ɛte. Yɛ papa nso no ɔyɛ tailor ni na ɔnni adagye. Me papa ɔyɛ tailor a ɛnyɛ sɛ ɔyɛ tailor ketewa o, ɔyɛ tailor with big shop kɛseɛ. Me papa pam ataadeɛ hyɛ Kwame Nkrumah ma wɔn de twa ne picture ma yɛ bɛhuu picture no sɛ me papa ɔno ni. A deɛ meka yi wɔn a wɔnim deɛ wɔn nim ahaa nti no. Ná me papa na onni adagye a ɔde bɛtena faako, enti na ɔkɔba. Ɔwɔ apprenticefoɔ bebree, but na ɔkɔba. Enti no, me papa bɛwuiɛ no akyi no a ahokyere no ba no, yɛn bra baako, yɛfrɛ no Ɔfamambo. Enti ɔno na ɛbɛsɔɔ yɛn mu wɔ Gyaase kan hɔ. Enti ɔno ara na adane ɔbaa a ɔhwɛ yɛn kakrakakra saa kɔsi sɛ yɛde ayɛ mpanyimfoɔ yi. Enti me wɔfa Mambo no deɛ, mepɛ n'asɛm pa ara. Ɔpɛ y'asɛm. Wapɛ m'asɛm ara ato ma aka me mma koraa. Enti mepɛ n'asɛm pa ara. Ɔfa Mambo, meda wo ase.
Ɛkyerɛ sɛ wo nneyɛɛ pa ne wo suban pa, ɛno nti na ama, na obiara pɛ w'asɛm na wɔboa wo so. Wow ɛna wo se ka. Na ɔno no yɛfrɛ no Kwamena Boafo ɛna me nso medi Abena Boafo wa nti na yɛpɛ pɛ n'asɛm. Ɛɛ na kra no hyia. Ah na hyia nti asɛ yɛayɛ ntafo ɔbaa ne bɛɛma. Wow wow wow wow Nana Nyema me bisa wo na time a wo di adeɛ no na wadi mfie sɛn? Mbrɛ a yɛfrɛ wo sɛ yɛpɛ sɛ yɛ ma wo di adeɛ no saa time no wo hwɛ a na wadi fie bɛyɛ sɛn? Okay.
Adedie no deɛ mfeɛ mmiɛnsa mu ni nti mɛtumi aka sɛ na mewɔ bɛyɛ fifty years na medi adeɛ.
Na how was it possible sɛ na wohu sɛ na woka biribi sɛ yɛka kyerɛ wo na wonnim kuro no mu biribiara a ɛkyerɛ sɛ yɛbɛtumi adi wo adeɛ anaasɛ biribi how was it possible like that sɛ wobɛduru hɔnom na wonnim? Biribi wɔ hɔnom a ɛwɔ sɛ obiara hu anaa? Sɛ woyɛ woyɛ ɔdehye a, biribi wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ wohu a ansa na wobɛduru saa mfeɛ mu, wobɛtumi adi adeɛ anaa?
Sɛ wofi adehyefie a, anaasɛ sɛ wonyɛ ɔdehyeɛ koraa, onipa biara wowɔ hɔ a, ɛwɔ sɛ wotumi bɔ abrabɔ pa. Ɛwɔ sɛ wotumi yɛ biribi a ɛbɛyɛ ahyɛnsodeɛ, ɛbɛyɛ nkaeɛ ama wo sɛ, ah, girl wei, ebia ɔte sei anaasɛ ɔte sei. Ɛhɛɛ, enti mmerɛ a wɔ'kae sɛ, Adedie no ato me no, na mente aseɛ, enti ɛhɔ na wɔ'de me tena ase ka kyerɛ me sɛ, Ɛnyɛ sɛ ebia woyɛ obi ho kɛkɛ nti na yɛde wo di adeɛ, na mmom adedie no woyɛ ɔdehyeɛ, nti wo na yɛsɛfata sɛ yɛde ma wo na wodi. Nana Ahimaa, mepɛ sɛ mebisa wo. Wohu sɛ seesei ara wunni hɔnom na wowɔ hanom. Na dɛn na woyɛ? Sɛ wo a woaba Accra yi, dɛn na woyɛ? Okay.
First na me ara meyɛ m'adwuma. Na me ara mewɔ me shop wɔ Mokola. Okay. Shopping mall. Wow. Na ɛhɔ na na meyɛ adwuma. Nti ahendie no baeɛ na ɛhɔ na na meyɛ adwuma ahaa.
Na woyɛ dɛn ka mmienu no bom sɛ woyɛ w'awo adwuma na wosan di hemaa? Yɛnfrɛ wo sɛ bɛyɛ biribi a ɛbɛsi woyɛ dɛn na wotumi ka bom? O, ɛyɛ nokorɛ.
Nnipa deɛ woyɛ dɛn a ɛwɔ sɛ wotumi yɛ adwuma. Mentumi nka so sɛ ebia ahendie no nti no ma relaxe menkɔ baabiara. Na ebedu baabi no sika na yɛde yɛ biribiara ɛhɛn nti na ɛwɔ sɛ still a meyɛ adwuma na shopping mall hɔ a na mewɔ no sesei menni hɔ biom ahaa efisɛ ebia na wonni hɔ wobɛkɔfa obi sɛ ɔmmɛhwɛ akyire ma wo na wayɛ w'adwuma basaa afei nso shop foɔ obi kɔgye obi shop nnɛ a ɛkyena wɔ se tua sei adekyeɛ wɔ se mɛgye wo sei. Enti mehwɛɛ saa nneɛma no nyinaa no, na ama asɛ adwuma a mereyɛ nyinaa no ɛbenefiti kɔ outside. Enti meyɛɛ m'adwene sɛ mɛgyae efisɛ cut your coat according to your size. Mahu sɛ adwuma no a meyɛ no ɛhia ma sika kɛseɛ, nti sɛ m'ahoɔden nti me a, mensan mmra mmɛhyɛ abrabɔ ase wɔ baabi a mɛtumi na masan de apagya aba. Enti na maba abɛyɛ container wɔ Baabi a me wɔ ha nti seesei mayɛ container a Nyame yɛ adom a mede ba bɛyɛ adwuma wɔ mu. Nti ɛno deɛ container no ni, me nso me ni. Me nni hɔ a mato mu, mɛkɔ na maba. Efie wura biara eh, shop wura biara ɛmmɛdan me. Income eh, dɛn dɛn, obi a mɛteetee me, nti ɛbɛma mɛnya me peace. Ɛhɛn, ɛfiri sɛ shopping mall hɔ no, ɛyɛ sika kɛseɛ na yɛde yɛ adwuma wɔ hɔ. Nti sɛ woannya adaagye antena ho a, wobɛbɔ ka.
Ahaa. Ɛna wɔadi kan ama yɛate ase sɛ woaware wɔ mma. Yɛpɛ sɛ yɛhu mu bebree. Na wo mma koraa yɛ sɛn? Na wo kunu nso wɔ he? Kwan bɛn so na ɔboa wo ma wodi hemaa no kɔ so ne biribiara? Yoo, mate. Ɛɛi, me mma yɛ four. Wow. Mmaa tu, mmarima nso tu.
Ɛna wo kunu ɔwɔ he? Yɛbaeɛ yɛhuu no wɔ fie. Bɛɛma no, me ne no nni hɔ biom. Ok.
Nokorɛ deɛ yɛ baako, me ne no nni hɔ biom. Efisɛ memmɛtena ha nka sɛ ɔwɔ hɔ aberɛ a ɛnni hɔ. Ɛyɛ saa a, nea ɔretie me no bɛhunu sɛ maame yi wadi atoro. Enti ɔnni hɔ. Enti meyɛ single parent. Enti me single parent no na mede ahwehwɛ nkwadaa no ara bɛpem nnɛ a mede te ho. Ke, na Nana Hemaa, mɛsrɛ sɛ wobɛnom nsuo kakra na makɔgye abraafoɔ nkratoɔ aba. Meda ase.
Ahwɛfoɔ, aha yɛ RB TV, na sɛnea mekaeɛ no, dwumadie yi yɛ m'abrabɔ akwantuo. Yɛne Nana Ahemaa kasa bebree. Wakyerɛkyerɛ yɛn sɛ, wowɔ biribi yɛ a, hyɛ aseɛ na yɛ no nnɛ, na ɔkyena ɛntwɛn wo. Ɔkaeɛ sɛ, ne, ne papa, ne maame firii mu no, na sɛ nka ɔno nso tenaa ase na nka wanyɛ biribiara a, nka ontumi mmaa ammɛduru baabi a oduruiɛ ansa na yɛrehyɛ no ɔhemmaa ataadeɛ no. Enti deɛ mɛka kyerɛ wo a wowɔ abɔnten hɔnom ne sɛ, sɛ wowɔ biribi yɛ a, hyɛ aseɛ na yɛ no nnɛ, na sɛ woyɛ nnipa so a, ɛwɔ sɛ woda abrabɔ pa adi. Sɛnea mekaeɛ no, aha yɛ m'abrabɔ akwantuo, na hanom no yɛtu fo nam yɛabrabɔ kwan so, yɛsan nso kyerɛkyerɛ wo nneɛma pa a ɛwɔ sɛ woyɛ.

Anything concerning your IT problem biara no akɔ so. Dwumadi a ɛtoa so so yɛ Lady Rita Ministries. Lady Rita Ministry yɛ dwumakuo bi a wɔnam nnwomtoɔ so ne nyamesɛmka so ka asɛmpa kyerɛ wiase afanan nyinaa. Enti woyɛ sɔfoɔ anaasɛ woyɛ obi a wo nso wopɛ sɛ wonam nnwomtoɔ so anaasɛ nyamesɛmka so ka Wo nsɛmpa kyerɛ wiase afanan nyinaa. Mɛsrɛ sɛ wobɛ contact Lady Rita Ministries, wɔn nso wɔn number na ɛrerolli wɔ screen no so saa ara no, Miran Radio. Miran Radio yɛ radio station a ɛwɔ Germany, na wobɛtumi nso ahwɛ wɔ Modern Ghana Radio wɔ iTunes. Na Miran Radio station no yɛ radio station a wɔn nso saa ara na wɔnam nyamesɛm ka so ka

Mepɛ sɛ mibisa wo sɛ, sɛnea woka sɛ obi wɔ Ahenni mu anaasɛ atow sɛ wobedi ade no, migye di sɛ ɛnyɛ obiara a ɔwɔ kurow no mu no na obetumi adi ade. Enti what makes somebody or a family qualify to be a royal? Yoo, meda ase. Eh. Kakra a me nso yɛaka akyerɛ me no, Ahendie wɔ hɔ yi no, wo wura mu a, ɛte sɛ education. Wo starte, ayɛ sɛ worekɔ sukuu. Wo starte fi nursery, class one, class two, saa na wokɔ, because education has no end. Nti saa na Ahendie nso, wokɔ mu foforɔ a, time a me nkɔɔ mu no deɛ, na ɛyɛ a me taa mmisa asɛm. efisɛ minni minni ho ayi biara but me starte sɛ mekɔ mu mekɔɔ mu no na ma starte sɛ mebisa but wobisa a ɛnyɛ one day pɛ na yɛbɛka ne nyinaa kyerɛ wo yɛbɛka no kakakra kyerɛ wo sɛnea ɛbɛyɛ a wobɛsua a ɛbɛkɔ wo tirim ɛti mebisa yɛ sɛ na ɛyɛ dɛn nti na mo se yɛyɛ adehye a yɛtumi di adeɛ ɛna ɔka wɔn kae sɛ Tete no, ansa na wobetumi anya baabi atena no, ɛnyɛ easy. Edu mmere bi na ɔhaw nketenkete bi ba no mu ne problems na ayɛ sɛ ɛnkɔ yiye. Enti no, ɛbae sɛ ɛwɔ sɛ tetefoɔ no, wɔyɛ sacrifice. Me nana nana no, tete no, ahaa, ɔno na otumi yɛɛ sacrifice no. Enti ɛma wɔbɔɔ wɔn de ne din twaa nnwom too nnwom sɛ, Ɔbɛtagye kuro, iyee, iyee, Ɔbɛtagye kuro, iyee, iyee, Ɔbɛtagye kuro. Yɛfrɛ no Ɔbɛtɛ. Ɛhaa. Te sɛ Ɔbɛtɛ agye kuro. Agye kuro. Nti ɔno na atumi agye kuro no asi hɔ. Ɛno nti na ama yɛn yɛakɔyɛ ɔde hyeɛ sɛ yɛn na yɛyɛ kuro no ti, yɛn nana no. Ahaa, kakra me nim fa ɛhɔ no nso no, ɛno no. Nti me bisaa yɛ no, ɛna wɔn kaa saa ɛkyerɛ me. Nti na ɛwɔ sɛ line no ba a, aduru so na ɛwɔ sɛ wokɔ. Na Nana Ahemaa, wɔwɔ perception bi sɛ ɛɛ ahemfo ne ɔbaa ahemafoɔ wɔn yɛ traditional people, wɔn nkɔ asɔre. Na mpɛ sɛ mbisa sɛ wokɔ asɔre anaa? Sɛ ae a ɛneɛ asɔre bɛn na wokɔ? Yoo, meda ase.
Nokorɛ ni. Me nso mate sɛ yɛse ɛ sɛ wokɔdi ɔhene anaa woyɛ ɔhemmaa a wonkɔ asɔre ɛna fa he si kyesɛ lot of things asɛ wokɔdi hemmaa a ne yɛ akyekyere ma mɛ watade asoa wo ɛnso no infact na me nkɔ ɔmu no na me kora na saa na me dwen na me nnye wɔn nni sɛ wɔn yɛ Christians. But me kɔɔ mu na mahu sɛ wɔn yɛ akristofoɔ to the extent sɛ me a mete ha yi meyɛ deaconess ɛwɔ apostolic church Ghana meyɛ deaconess ɛwɔ hɔ me sɔfoɔ a me me ɛɛ me presiding a ɔda ano no yɛfrɛ no First na obi wɔ hɔ ɛyɛ yɛkyekyɛ ɛduru some time bi a wobɛkɔ na obi aba na me presiding a ɔwɔ hɔ sesei no na ɔyɛ elder nti mede kɔto wɔn anim sɛ yɛse yɛde me bɛdi hema o nti deɛ aba ni o ɛna wɔn se oh ɛnyɛ bɔne Ahemfo bebree, wokɔ Bible mu a, bebree adi ahene. Esther koraa bɛyɛɛ ɔhemmaa. Nti no, sɛ yɛde wo kɔdi hemmaa a, ɛnsi nyamesom kwan. Nti wɔbɔ mpaeɛ na wɔgya me kwan. Na mewɔ Bubuahye Assembly. First no wɔyɛ Kaneshie district, but seesei Bubuahye ayɛ district. Ahaa, nti wɔbɔ mpaeɛ gya me kwan ma mekɔdii hemmaa no a makɔdi aba. Na even da a mebɛkɔ koraa no, na mesuro. Na me yam hyehyɛ me. Enti presiding no a ɛnɛ, first na ɔyɛ elder, sese ɔyɛ presiding, yɛfrɛ no presiding Isaac Tete. In fact, anadwo bɛyɛ one o'clock yɛkɔɔ program, nti ɔno nso so baa program no bi. Nti saa ahemakye one o'clock no, onyaa adagye frɛɛ me gyina nkyɛn. kasa kyerɛɛ me, bɔ mpaeɛ, dwom pa ara maa me. Na saa mpaeɛ no a ɔbɔ maa me yɛ no, ɛhyɛɛ me den. Ɛma me hu sɛ yes, akwantuo no a mekɔ no, nkunimdie bɛba. Ɛna ɔgyaa me kwan na me kɔeɛ, na me kɔ dii ɔhemaa no ɛna me de aba yi. Ɛti no sɛ obi ka sɛ ahemfo ne ahemafoɔ wɔn nyɛ akristofoɔ a, ɛnyɛ nokorɛ. Me da so ara yɛ deaconess. Seesei a mete ha yi, baabi a mete a mede kɔ bubu ahyɛ no, emu wo ama me seesei. Enti me ne no aka, wate aseɛ. Nti seesei mekɔ no wɔ Pukuase Assemble. Ɛyɛ Apostolic Church, me din da so wɔ mu. Ɛhɔ nso so medi deaconess no. Na before that nso so no, me ba barima, me, me sista panyini, ne ba barima, Ɔyɛ odiyifo, yɛfrɛ no Odiyifo Jones. Ɔno nso ɔyɛ me ba, nti mekɔ ne hɔ nso so, mekɔ asɔre. Ɔyɛ me ba, nti ɔto nsa frɛ me a, biribi a ɔbɛto nsa afrɛ me biara no, mekɔ. Program bi a ɔbɛyɛ biara no, mikodi n'akyi. Nti wei kyerɛ sɛ. Sɛ woyɛ ɔhemmaa anaa woyɛ ɔhene a, sɛbi yɛ nkyekyere ma me wata mfa nsoa wo, na mmom wo nso so woyɛ Kristoni. Sɛ woma wo ho kwan sɛ Kristo mfa wo nnante a, Kristo de wobɛnante. Yoo Nana Hemaa yɛda ase bebree. Kronti Hemaa, Pɛ sɛ mebisa sɛ Kronti Hemaa no koraa no dwumadie bɛn na ɔdi wɔ kurom? Yoo mate. Meda ase. Mibisaeɛ ma wɔka kyerɛɛ me sɛ, Sɛ woyɛ Kronti Hemmaa a, mmaa a ɛwɔ kuro no mu nyinaa wɔ w'ase. Wo ne amammerɛ a ɛwɔ kuro no mu no, wo na wobɛyɛ, wobɛfrɛ wo mpanimfoɔ no bi atena ase na wode ato wɔn anim sɛ, ebia fa no sɛ, Ebia ɛyɛ kuro yi a yɛwɔ mu. Sɛ woyɛ ɔhohoɔ na wo ba bɛware obi wɔ kuro no mu a, yɛn nhyehyɛeɛ yɛ sei ne sei ne sei. Ɛna sɛ woyɛ okuroni nso na woware obi wɔ kuro no mu a, nhyehyɛeɛ a ɛwɔ hɔ no nso, ɛne sei. Enti woyɛ saa nhyehyɛeɛ no nyinaa ne wo mpanyimfoɔ no tena ase wie a, na wode akɔ akɔma ɔhemaa. Na ɔhemaa no nso afrɛ mmaa no nyinaa, na yɛn nyinaa abom na yɛde ato dwa. na yɛaka akyerɛ wɔn. Ɛna biribi te sɛ amammerɛ Kurontihemmaa na ɛyɛ. Na eh, biribi te sɛ ebia amammerɛ na ebi ne sɛ nsuo a ɛda kuro no mu no, wo na wobɛhwɛ ama wɔn asiesie nsuo no. Wo na wobɛhyɛ mmara sɛ da sei yɛnkɔ nsuo mu hɔ. Da sei ɛne yɛkɔ ne yɛkɔ siesie nsuo mu hɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ nsuo no tete no ɛno a na yɛsan nom. wɔnom. Enti mobɛkɔ na moakɔhwɛ, akɔsiesie nsuo no de nsuo no nni sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nsuo no bɛyɛ hygienic ama mo ankasa na wɔanom. Enti no sɛ woyɛ kuro ntehema a, ntotoeɛ no ntotoeɛ no deɛ ɛdɔɔso but obi ka ɛnyɛ ne nyinaa na mɛtumi ahu no one day. Nti ɛyɛ nkusu kakra kakra saa a times going on no mɛhu nea ɛwɔ mu nyinaa. Nana Hemaa, yɛda ase pa ara sɛ woama yɛn mmerɛ, na yɛda wo ase sɛ yɛbaeɛ no, woampamo yɛn, nanso wogyee yɛn fɛw so, na woaka nsɛm bebree. Megye di sɛ me ne m'atiefoɔ nyinaa yɛasuaa nneɛma bebree, na seesei ara no a yɛnkyɛ koraa yɛde bɛkɔ awieeɛ no, I want you to have some last words to my viewers. Meda ase.
Na ansa na mede me mɛbɔ m'asɛm no tɔfa. Ɛɛ onipa bi a wowɔ hɔ a, ma nyamesom ntena wo mu. Second, sɛ wowɔ ba, wowɔ mma a, ɛngya wo mma hɔ nto fie, ɛnka sɛ me deɛ mekɔ asɔre, ɛɛ montena fie menni sika. Daabi. Baabi a wobɛkɔ, wokɔ Awurade fie a, fa wo mma kɔ. Me, me mma yi, mɛngya wɔn ntena fie. Metete wɔn wɔ nyamesom mu. A me ne wɔn nyinaa kɔ asɔre anɔpa, anwummerɛ, all night, me de wɔn kɔ. Enti wɔn te hɔ no, wɔn yɛ nyamesom paa. Enti no, obiara wo wo ba a, na sɛ wo wɔ ba a, wo kɔ asɔre a fa wo ba kɔ. Ɛna afei nso, afekubɔ, ɛnyɛ, ɛnnɛ wo ne wei nam, ɛkyena wo ne wei, ɛsɛe abrabɔ. Enti obiara wo wɔ hɔ a, wo wo ba a, ahyɛ aseɛ no, ɛyɛ den. Sɛdeɛ wobɛdi kɛti akwadaa no ahyɛaseɛ no, ɛno na ɔde bɛkɔ. Nti na tɛm biara no na wo monitor wɔn abrabɔ. Nti ɛbɛma direction no bɛtumi akɔ straight. Na mmom sɛ wogya wɔn saa deɛ a, ɛbɛha adwene. Me sɔfo a yɛfrɛ no Presiding Isaac Tɛtɛ, meda wo ase sɛ mmerɛ a mekɔdii adeɛ no, wobɔ mpaeɛ gyaa me kwan. But seesei no mewɔ Pokuase Assemble. Meda Pokuasefoɔ nso so ase. Ɛyɛ. Yɛn District Pastor Akins, meda no ase, ɛne Presiding Elder Opong, meda wɔn nso so ase. Meda Deaconessfoɔ nyinaa ase wɔ ɔdɔ sononko a mefii bubuahyɛ baa Poku ase no, wɔn de ama me no, meda wɔn nyinaa ase. Na ne titiriw paa, Apisoku bi, ɛhɔ na me papa ne me maame fi, ɛhɔ na medi Kuronti Nhemaa no. Meda Ɔhene a yɛfrɛ no. Nana Atu Asiedu Ɔkogyeaman, meda no ase. Ɛna meda Akronti hene a yɛfrɛ no Nana Dɔkta Ɔsafo Akwa, ɔno ne Kronti hene na meyɛ ne Kronti hemaa. Meda wɔn nyinaa ase. Nana Asensema, meda wo ase. Ɔyɛ me maame ketewa. Meda ahemfo mpanyimfoɔ no a ɛwɔ Apisokubi nyinaa ase, ɛman mpanyimfoɔ ne kuroman no nyinara. Ɛfiti mpanyinfoɔ so kɔsi Sunday sukuufoɔ, mekyea mo nyinaa sɛ Awurade asomdwoeɛ nka yɛn wɔ Yesu din mu. Meda mo ase. Ebenezer, this is how far the Lord has brought us. As I always say, this is RBTV and the show is Mabrabɔ Akwantuo and then my name is Kofi Seth Kumse.